Russiýanyň harby goşuny dünýäde ikinji orunda durýandygy baradaky propagandasy Russiýanyň baş kanallarynda ýyllarboýy propaganda edilip gelindi. Emma, iki müň ýigrimi ikinji ýylyň ýigrimi dördünji fewralyndan soň, ol goşunyň ikinji ýerde durmaýandygy orta çykdy. Netijede, Ukraina urşy Russiýa üçin oýnalmajak bir oýun bolup çykdy. Bu bolsa, Russiýanyň harizmasyna hem söweş meýdanynda-da, hem-de dünýä syýasy meýdanynda-da nola ýakyn getirdi. Afrika ýurtlary birleşigi, Hytaý, Hindistan we Türkiýe ýaly ýurtlar Russiýany urşuň içine ýalňyz goýdular. Ol ýurtlary häzirlikçe Russiýa bilen baglaşdyrýan zat bolsa, onuň uruş sebäpli arzanlan harytlary bolup durýar. Prigožiniň adalat ýörişinden soň, Putiniň režiminiň gylyň üstünde durandygy bütin dünýä üçin has-da belli boldy. Russiýa simpatiýa bildiren käbir döwletleriň baştutanlary şol wakadan soň bitarap pozisiýany eýelediler, şol sanda ABŞ we YB şol waka netijesinde ukrain resmilerine ýüzlenip, Prigožiniň Moskwa tarap ýörişi döwründe ruslara garşy hüjüm etmekden saklanmagyny talap etdi, çünki Putin režiminiň Prigožiniň adalat ýörişinde günbatar ýurtlaryň eli bar diýip töhmet atmagyndan howatyrlandy. Peskowyň habar bermegine görä, ýigrimi dördünji iýun wakasyndan soň Putin Prigožini we Wagneriň otlagaly serkerdelerini öz bunkerine kabul edip, üç sagada golaý gepleşik geçirdi. Emma bu meseläniň jikme-jigi barada resmi ýagdaýda habar berilmedi. Emma, Prigožiniň Belarusda ýerleşýändigi şol duşuşykdan soň mälim boldy. Prigožiniň Belarussiýa ýerleşmegi NATO birleşigini has-da oňaýsyz ýagdaýa saldy. Polşanyň prezidenti Belarussiýa bilen araçäginiň howpsuzlygyny berkitmegi tabşyrdy. On birinji, on ikinji iýulda Litwada geçirilen NATO summitiniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin Litwanyň goranmak ministri Belarussiýa bilen araçäkleri berkitmegi tabşyrypdy. Times gazetiniň habar bermegine görä, Putin Çeçen režimini seplemek üçin Zaporojýe atom elektrik stansiýasyny partlatmagy mümkin. Muňa ýuwaş-ýuwaşdan öz harbylaryny yza çekmekligi hem şaýatlyk edýän bolup biler. Ukrainanyň prezidenti Wladimir Zelenskiý aňtaw gullugyndan gelen netijä daýanyp, Bütin dünýä ýüzlendi. Russiýanyň adamzadyň tebigatyň garşysyna alyp barýan wagşylygyna ünüs çekmek isledi. Ukrainanyň Saglyk goraýyş ministrligi radiasynyň ýaýrajak radiusyny we ilkinji ýerine ýetirilmeli ädimler barada maglumatlary sosial medialarda çap edip başlady. Ýaňy-ýakynda Türkiýede Ukrainanyň prezidenti Zelenskiý bilen Erdoganyň duşuşygy boldy. Bu duşuşykda Türkiýe tarapyndan Ukraina üçin pozitiw ädimler ädildi. Geçen, iki müň ýigrimi ikinji ýylyň mart aýlarynda ruslar tarapyndan girip alnan Ukrainanyň adatly ýöriteleşdirilen harby goşunynyň serkerdeleri üçünji bir garaşsyz döwletde urşuň soňuna çenli saklanmalydy. Güwä geçiji döwlet höküminde bolsa, Türkiýe muny öz üstüne alypdy. Emma, Erdogan Zelenskiý bilen resmi duşuşygynda şol serkerdeleri boşatmaga we öz ýurduna gaýtaryp bermäne razylyk berdi. Bu bolsa Putin we onuň režimine urlan uly bir zarbalaryň biri boldy. Putin we Russiýanyň ähli propagandaçylary Erdogany özlerine edilen ikilik diýip hasapladylar we nägileliklerini ekran arkaly bildirdiler. Esasy zarbany ýene-de Erdoganyň özi etdi. Şwesiýanyň NATO alynmagynyň öňüni ýapyp duran Kuran ýakmak ýa-da Türkiýäniň Şwesiýany terrorizm bilen baglaşdyran şertlerinden ýüz öwrüp, Ýaşyl yşyk tutmagy boldy. Şwesiýanyň hem NATO bileleşigine goşulmagy bilen bilelikde, Baltika deňizi Russiýa üçin NATO kölüne öwrüldi. Munuň üstüne, Ukrainanyň hem NATO agzalygy gündemiň esasy meseleleriniň biri bolup du. Iýul aýynyň on biri on ikisinde Wilniusda geçirilen NATO birleşiginiň ýetmiş dördünji summitinde Jo Baýdeniň we Stolentenbergiň aýdan Ukraina uruş döwründe NATO agza bolup bilmez, emma geljekki ýyllarda agza bolma şansy bolup biler. Ýöne biz Ukrainany ýeke-täk goýmarys, öz territoriýasyny yzyna gaýtyp almagy üçin soňuna çenli durarys we ähli ýardamlary bereris. Russiýa Ukrainany ýeňip bolmajagyna göz ýetirerçe wagt boldy diýen sözleri ukrain halkyny hyjuwlandyrdy.